Hi guys, ka channel ah ka lo lawm leh vek ka che u, vawiin hi Indonesia Batam vlog ni hnihna a ni a, chhuak viang u kan ti a, kan han in siam a, tihianin taxi kan kawp a, kan nghak ve a, a hmun hi zingah phei chuan lo mawi khawp mai a, hei khua tha kan van nei lutuk a. a boruak hi chu singapore nen hian a inang deuh reng a a lum ve khawp mai a tiang reng in kan han kal vang vang a khua te hi ahh awm dan te hi lung te hi ti leng ve reuh a ahh thingkung te hi la tam ve reuh lutuk bawk a silchar te pawh hi ang reuh kan tia rangva in te pawh hi lo tam ve lutuk a ni. Kan kalna tur hmun hi Nagoya Hills a nia, helai Batam hmunah chuanin a hmun pui li ve bera an sawi a nia, kan han kal ve hmu ve reng reng ang u kan tia hei, an mall lian ve berah kan han lut chhin dawn a ni. Tlai lampangah kan hralnu birthday lawmna tur eng eng emaw. Ahh gift tur te pangpar leh a cheina tur ang te decoration tur te en ang u kan tia umm chuanin eng nge ahh mahni mamawh thil neuh neuh bazar i la en ve ang u kan tia kan han lut chin a lo vlog na chang pawh ka lo hre lo ka lo thei nghil daih mai a cake te birthday cake tih te kan lei a chuan banner tur ahh birthday banner tur te kha kan lei a. Kan bazar ve nasa mai a ni. Eitur lam kan pan ding nghal chat mai kan ril a cham tawh ania nge zingah engmah mumal kan la ei lova tian lunch ei turin kan han kal a kan han en den den a eng enge awm tih te an mahni ram chawhmeh ah deuh bik te kan han en a umm a tui hmel hlawm khawp mai.

tui khawp mai pangpar te kan han lei fel a kan han aaa let leh dawn a kan thlenna lamah hian kan tlan leh vang vang a kan resort hi minute sawmhnih atanga darkar chhuak ve vel kal an ni vang in hla ve deuh hlek a khaw chhung atang hian kan han tlan vang vang a hei an khaw chhung awm dan teh hi lo lang a rangva in te lo awm ve thet mai a mawi ve reuh lutuk lunga tileng ka tia tiang hi hmuh-- kha tawh lutuk a chuan kan hotel te kan han thleng leh a tlai lam chu ei hun a lo ni leh der a kan han ei leh dawn a ni coconut tui te kan chah a vel a tian hei a hmun te hi mawi thaw veng tawp a thli thaw nuam sia hahdam khawp mai. Kan eitur chah hi bawngsa sup a nia a tui lutuk a a tha te a thau sia bawngsa hi maw umm a suh an mahni bawngsa chhum han ka ti ve mai a tui reuh lutuk kan ei zova kan han haw chho leh a tihianin kan puar lutuk a ke in kan haw chho a. Kan thlennaah hian hei Buddha lim lian pui mai hi lo awm a, mah kan ti khawh mai a lai ram hi Muslim tam zawk na an ni sia, aa neitu te hi Chinese ni tura kan han ngai ngawt a, tihianin kan han chho va, hei ni tla tur te hi mawi lut tawk a maw, kan thlir vawng vawng a hahdam sia boruak hi a thiang nuam sia.

Ui mawi dan chu ka rei si. Booking booking vel an ti nih ka ring.

Thil te kan han ei zo va ti khan kan han ti ti ve a, chuanin mutzai kan rel a, face mask te kan han ti ve ngei maw, khua lum sia kan chhuak nasa ve sia kan tia, chuan a tawk ni ni thawm ni a lo ni a. va in hi chuanin ahh awm mai mai pah a tlai lama spa va ti kan ti a. Kopi awl ka in lawn a hei actor te nia tui tawp hei actor tih maw chuan hengte kan lei a ahh.

kan insiam zo va kan kalna tur begi an ti mai a motor hi kan chah a tih hian kan kal dun a piang ah kan ko va min rawn hruai zel a pawisa pek ngai lo a free lawm leh kan ti ang. Tichuan kan ko kual si la lum bawk sia awlsam khawp mai kan spa tihna tur hi resort chhungah tho a awm ania hmun danga chhuah kan peih lova aa lo tawh over em em bik chuang lo a kan tia a resort hi a thui aaa zau ve angreng a tihianin a chhungah engkim a awm ve a pawn lampanga chhuah-- Khah lovin tihian kan lut dawn a ni.

Kan spa tihna tur kha kawngkhar luhna tur ber kha kan hre si la engmah a inziak si la a direction te kan han en leh vela a hming kha building ah hian lo awm hran si lo a chuanin kawngkhar ka bula mi hi ka va hawng ringawt a mi board meeting neihna kha lo ni se ka zak lut tawk a kan tlan chhiah vak luih za tlat a. a tawp tawp ah chuan kan hmu a form te kan han fill up a form ah hian in surgery kan nei tawh em tih te kan life style a hrisel em tih te kan massage tih dan khawi lai nge focus se kan tha ang tih te kan ke emaw kan hnung nge kan nghawng tih ang te kha a thlan thei a. Khar kan han fill up ve neuh neuh a, an lo ti chip chiah reuh khawp mai a ka rin aiin an fel khawp mai a, anmahni pawh pia ka nuam lutuk tak a thingpui aa drinks coconut anih ka hria ka tiang te khan min lo pe a, an fel khawp mai. Tikhianin kan in tur te kan in zah va tichuanin ah kan ah massage oil na tur te hi a rim te min thlan tir a kan luh kan thlang fel a kan lut a em awm pawh alo nuam khawp mai a umm tihianin rope te bike rope ang te kha min hak tir a chuan kan han thu a chuan thu loh awm in te kan ke te kha min han tihfai sak thlap a maw an fel tawp umm. Min vi min vi ai pi trit nghal em em mai ni. Kan spa team an hi India pawisa chuan cheng sang hni za sarih atanga zariah vel a nih ka ring pawisa thlen dan zir in. Mi han khawih chin a kan massage ahh kan thlan hi tension soother an tia hemi hi kan taksa na chem thu maw kan than a tih ang tih ka tih khan in ahh min han hme ta a nuam khawp mai kima phi chu thatawm ka lo nga lutuk a a nuam khawp mai. Kan ti zova in tur te min han pe leh a tah hian kan thiannu pakhat a lo ti a kan nghak a kan zova kan taksa pawh zang huai mai a nuam khawp mai. Kan hma restaurant ah hian thil kan ei dawn a, kan rilṭam tawh lutuk a vawiin chaw panga engmah kan ei lo zing a, breakfast kan ni chauh kan la ei a. Tunah hian tlai dar nga vel a nia, thil ei ang aw.

thingpui sen nen a in ang chiah a mahse a rim a dang deuh tih ni mai. order ah thi a thaw lutuk a zoram ang deuh a ni.

kan chu aikham uak pah in he lam pang tlang lam pang ah hian kan la kal miah lo kan tia kan han kal vel chin a a lo nuam khawp mai a he bar ah del lai hian kan la kal lo a tuk leh a kal ang awk kan tia umm he lam pang si side view hi a to deuh in ka hria a room pawh hi a view pawh nuam khawp mai. Ka kal tha ngam lo. Kan let phei a tih tur vak kan nei tawh loh avangin hei a inte hi tihianin thing vek hian an sa a. helai hmun te hi lo ngawi khawp mai a eng nge mawni a barbeque na hmun niin ka hria che mawi chiai chiai hlawm khawp mai pawnah te kan han thu vel a ka hria te hian thlalak a mawn tia an lo in post nasa lutuk tak a video lek ka lo ni sia ka ti zawk kha tun chung ka video atan ni se ka video te min lo en sak avang ka lawm e next video ah kan hmu leh theuh dawn nia aw bye